Satyn alnan akyl. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanda bir garyp är-aýal bar eken. Bular gije-gündiz hars urup işlese-de, iki sany çagalaryny hem ekläp bilmän, garrygna galyp ýörenmişler. Günleriň birinde Äri aýalyna, Men başga obalara aýlanyp göreýin. Munymyzdan düşewüntliräk iş tapsam, göçüp gideli diýen. Aýaly, Är getse bagty açylar diýipdirler. Gitseň git, aýlanyp gör. Belki gowy eklenç taparsyň diýipdir. Garyp, goňşularyndan üç teňňe karz alyp ýola düşüpdir. Birnäçe obalary aýlanyp, iliň nähili eklenç etýändigini görüpdir. Ýöne hiç ýerde-de bolelinligiň ýoklugyna göz ýetirip, öz iline gaýdypdyr. Ol ýolda bir aksakgal adama duşup, hal-ahwal soraşypdyr. özüniň eklenç gözläp çykandygyny aýdypdyr. Ýaşlynyň näme kär etýänini sorapdyr. Aksakgal oňa, Akyl satýan, oglum. Başga eklençden galdym, diýen. Akyly näçeden berýäň? Biri bir teňňe. Garyp oňa bir teňňe beripdir weli, aksakal, Günüň ýaşan ýerinde ýat! diýen. Barymy şu? Hawa, bir teňňä düşýäni şol. Garyp, Ýene bir teňňe beripdir welin goja. Myhman bolan ýeriňde ýarym gijeden soň ýat! diýen. Garyp üçünji deňňesinem uzadypdyr. Goja teňňäni alyp. Bir iş edeňde howlukma, oýlanyp, aňyrsyna göz ýetirip et diýipdir. Garyp barja puluny harçlap, goja bilen sagbollaşypdyr-da, ýoluny dowam etdiripdir. Ol gün ýaşanda bir obanyň çetinden baryp, bir kempiriňkide myhman bolupdyr. Gojanyň akylyny ýatlap, ýarym gijege çenli ýatmandyr. Gije ýaryma ýetiberende daşarda bir hyşy-wyşy ses eşitdir. Garyp ýuwaşlyk bilen ýerinden turup, derijeden synlasa, iki sany adam bäş düýe ýüpek parçany getirip, kempiriň agylynyň daşynda üýşüp duran dersiň aşagyna süsdüripdirler-de, üstüne çöp-çalam taşlaşdyryp gidipdirler. Garyp muny kempire-de aýtman, ýerine geçip ýatypdyr. Ertir şanyň ýasawullary, Kimiň myhmany bar bolsa, kim del adam görse, köşge alyp barsyn! diýip, oba-moba aýlanyp başlapdyrlar. Del adam bolsa köşge eltilipdir. Kempirem Garyby alyp barypdyr. Paşşa, Pylan ýurtdan gelen abraýly söwdagäriň bäş düýe ýükli parçasy ogurlandy. Haýsyň alan bolsaň aýt, Bolmasa, hamyňyzy küle serdirerin diýip, ýygnanan adamlaryň hemmesine haýbat atypdyr. Hiç kimden ses çykmandyr. Garyp. Ony özüm-ä alamok. Alany tutup berip biljek däl. Ýöne harytlady tap bereýin, diýipdir-de, onuň gömlen ýerini görkezipdir. Paşşa oňa maşgalasy bilen bir ýyl güzeran görer ýaly altyn beripdir. Garyp ony alyp, söwda jüpüne düşdi diýen. Paşşa, O nähili söwda diýip, müňkürlik bile sorapdyr. Garyp oňa akyl söwdasy hakda gürrüň beripdir welin, paşa gülüp hezil edinipdir. Oňa ýene bir gysym altyn beripdir. Boş juwy altyndan dolandan soň, Garybyň göwni göterilip, bazara ýüwrüpdir. Dili süýjän Garyp nar satyp oturan biriniň ýanyna baryp, Işsizlikden elim giýjäp dur, ýaşuly! Hyzmat bar bolsa aýt, mugt edip bereýin diýişdiriberenmiş. Bu şa diýen ýigit nar satan goja diýseň ýarapdyr-da. Hakyny üstüniň sag bolu bilen bererin. Geç hany tereziň başyna, men bir ýaýlanyp çaý içeýin diýen. Garyp gojanyň naryny satyp beripdir. Iň soňuna gezek gelende goja Bu çagalaryňa diýip, on san nar beripdir. Garyp o ýyldan bu ýyla nar dadyp görmeýän çagalary gözüniň öňüne gelip, begenjine ökjesi ýere degmeýän ýaly ýeňil ýöräp, bazar aýlanypdyr. Goňşularyna sataşyp, ýaňky narlary çagalaryna iberipdir. Goňşusy olary Garybyň aýalyna getirip berende, çagalary günüňiz zat dätmän açlygyna uwlap galan eken. Aýal narlary alyp çagalaryny oýarmaga ýüregine düwüp barşyna naryň birini ýarypdyr weli, görse onuň däneleri altyndan eken. Aýal derrew narlary oslanmajak bir ýerde gömüpdir. Özi bazara gatnap olar ýuwaş-ýuwaşdan harçlapdyr. Obalaryndaky atly baýyňkydan-da gowy jaý gurdurypdyr. Töweregine bag ekdiripdir. Çagalaryna işşek goýnuň etini iýdiripdir. Şazadalaryň geýýän lybasyny geýdiripdir. Aradan dört ýyl geçensoň Garyp dolanyp gelipdir weli, öz gözüne özi ynanmandyr. Ol uzakdan bu tutumy görüp, aýalym bir tüjjar baýa äre barandyr. Ony il ýatansoň baryp öldüreýin diýen netijä gelipdir. Bagyň içine gizlenipdir. Ýöne bir dan gojadan satyn alan üçünji akyly ýadyna düşüpdir. Dogrudan hem, munuň magadyna ýetmän, etjek bolup ýören işim nätäňet dur, diýip, Dogry öýüne baryp, aýaly bile salamlaşypdyr. Giň göwrümlilik bilen hal-ahwal soraşypdyr. Aýaly onuň gujagyna dolup, altyn dänen narlar hakda jaý guýduryş hakda, oňa sabyrsyz garaşanlyklary hakda gürrüň beripdir. Garyp ýalandan begenen bolup, Meniň iberen narlarymyň hemmesini harçladyňmy? diýen. Bu zatlar üçin olaryň ýekejesi harç boldy, galan dokuzyny özüň geleriňe goýdum diýip, olaryň gömlen ýerini görkezipdir. Garyp, narlary köwüp alyp, birini ýaryp görse, dogrudan hem onuň däneleri altynmyş. Aýalynyň perişde ýaly päkdigini gören Garyp, Men bulary gömüp goýuň diýmä ibermändim. Eliňi sowuk suwa urman, şa ýaly ýaşa diýip iberipdim. Ine, ýene getirdim, diýip, bir wagtky patyşanyň beren altynlary bilen soňky dört ýylda gazananlaryny hem aýalynyň eline beripdir. Aksakal gojadan satyn alan akylynyň arkasyndan, ak ýürekli aýalynyň göwnüne degmän sypanyna begenip, üç gije-gündiz toý beripdir.